Ħajja waħda qalb in-nies. Il-gżira t'Għawdex fiha għaxqa mill-ajru. Sew jekk tmur min-naħa tal-Punent tagħha fejn għandek id-Dwejra u Fungus Rock jew kif insibuha aħna l-Maltin il-Ġebla tal-Ġeneral, bl-għata għolja 60 metru mill-baħar u famuża l-aktar għall-pjanta lokali ta' żmien il-Kavallieri, għerq is-Sinjur, li jingħad kienet tikber hawn, tfejjaq ħafna mard u kellu aċċess biss għaliha il-Ġeneral. Tista' mbagħad titla' lejn il-fanal tal-Ġordan u tinżel għal żewġ widien mill-isbaħ, Wied il-Mielaħ u Wied l-Għasri.

Kullimkien nistgħu ntiru Malta? Inżommu l-iktar mal-kosta nistaw intiru ġewwa fl-art, ma peress gżira żgħira u għandna l-airport kbir, basically. Eh, nkunu rridu nwarbu għal aeroplan ikbar li kunu deħlin tal-għajn jew nizlin. Imma dejjem dejjem taħt il-kontroll tal-air traffic control Ehm, dejjem nirranġaw magħhom u jekk irrid nidħol ġewwa. U l-oli li ttiru fih u sakemm tistgħu tinżlu baxx. Bħala oli għadha għadna nitkellmu bil-piedi aħna fl-avjazzjoni 1500 pied li jiġi jisu xi nofs kilometru xi 500 meters dejjem l-oli mill-livell tal-baħar. Ehm, Normalment hekk intiru xi 1500 piet dak l-oli. L-inqas oli l-iktar baxx ġewwa li nistgħu ninżlu bil-liġi huwa 500 piet. Darba waħda mal-Kulunell Mark Said, illi għandu l-Katalina, inżilt ħafna iżjed. Kienet esperjenza li ma ninsiha qatt. Ta' min ngħidu li din l-opra tal-baħar tagħmel mas-seaplanes li allura jkollhom permezz li jinżlu fuq wiċċ il-baħar f'żoni inqas traffikużi u approprjati. Jien mhux talli nżilt, talli kelli noma wkoll, għax il-baħar tant kien żejt li ma stajniex nerġgħu ninqatgħu mill-art f'dak il-mument. Kont preparat għal din l-avventura għax il-Kulunell kien fehemni kif taħdem din is-suction ma' wiċċ il-baħar, Imma qalli li qatt ma ġratlu. U żgur, kellha tiġri meta tlajt jien, hux? Inti li ilek ittir das-snin kollha, xorta ma ssirx boring Malta għalik li tibqa' ttir fiha? Boring le. Tiġi repetittiva forsi, però anke jiġifieri sejli fuq 2,000 siegħa ntir u kważi 18-il sena, u nibqa' nixxenna, jiġifieri nħares lejn il-baħar. U ehm, nibqa' nkun affaxxinat speċi bil-xenarju l għandna. Ġi l-insertajt per eżempju xi ħuta tal-baħar kbira u nkella xi ħaġa mill-ajru illi kellek insertajt konti għatem u rajta inti. Għand ħanibda b'affarijiet sbieħ. Rajt dniefel Tkun qed naqra fil-baxx u tinserta grupp ta' dniefer. Li rajt balena mejta darba taħt it-torri l-aħmar, an actual whale. Balena, dawk affarijiet ok ta' natura, naħseb l-iktar ħaġa li baqgħet fil-memorja tiegħi li rajt naħseb kien fit-2011 splużjoni ta' kamra tan-nar l-arb għawdex kienu mietu ammont ta' nies. U kont qiegħed fuq kemmuna u rajt l-isplużjoni, jiġifieri. Ah, l-esplużjoni daqsiex baqa' tiela fuq 2000 pied jiġifieri. La qegħdin nitkellmu speċi fuq dal-affarijiet ukoll taf x'nixtieqek issemmili eh, għax ġieli aħna mill-art ma nkunux qegħdin nirrealizzaw x'periklu hemm. Pereżempju dal-aħħar qegħdin intajru drones ukoll issa ovvjament hemm regolamenti, mhm. però għalikom x'inhu hemm xi periklu meta tkunu qegħdin ittiru? Anke pereżempju naf li n-nirien ikun hemm il-fireworks, dawk huma affarijiet li kollha tkunu tafu iva. bihom biex ma ttirux f'dawk l-areas u f'ċertu ħinijiet. Eh, hemm xi affarijiet oħra ta' periklu li wieħed mill-art ġili forsi ma jagħtix kas li jista. Apparti mortali, kif qed tgħid inti hemm dak li jsejħu notems, ehm, notifikazzjonijiet biex inkunu nafu minn fejn ħajtellgħu mortali. Suppost jitellgħu ċertu għoli ma nafu minn esperjenza ġili jitellgħu ħafna iktar għoli. Insomma, dok nevitawhom. Um, drones l-istess kif qed hemm regolament isbos jibqgħu fil-baxx, jien personalment insertajt darbtejn nsib drones, għalhekk importanti li inti kważi l-ħin kollu għajnejk barra fuq l-orizzont ħares kif taf inti bħala pilota wkoll 95% mill-inqas tal-ħin għajnejk fuq barra dejjem tħares l-emmolaw. Ok, għamilux bużieqa minn birthday party, forma ta' number 5 bir. Ġivi daw kuma situazzjonijiet mhm, ma xorta. B'direzzjoni ta' riħ ġili kunem ċertu għasafar tal-pasta xejtu insomma safar gbar. Eżatt. Jibqaw tal-ajn fej jirbu l-kurrenti tal-għar li kunu tal-ajn il-fuq mill-oljiet, għallura titgħallem minn fej għandek tgħaddi biex tevta perikli hekk. L-aħħar ħaġa tħoss li niċċa ta' turizmu anke dak lokali li għandha fejn timra iżjed? Ija, da żgur. Ikollna n-numru ta' turisti li jiġu biex japprezzaw il-veduta ta' Malta. Apparti hekk hawn min turist li jiġi biex jitira hawn Malta jkun diġà pilota, ta' li jkunu Ingliżi, pereżempju jkollhom liċenzja tal-microlight u jiġu ħajtiru naqra fl-ambjent tagħna. Aħna tiru minn airport taħt l-ispazju tal-ajru kontrollat bir-radio li jkunu mdorrin barra l-Ingliżi jkunu one controlled airfields ngħidu l ġraqqas radio minimu ħafna bħala kontroll. Imma minn ħadd turizmu iwa, naħdmu ma' lokandi, tour operators oħrajn u Ġieli jkollna nies, però nista' ngħid li l-parti l-kbira tax-xogħol tagħna huma huwa suq lokali. Wara xi siegħa fl-ajru tkun lest li tinżel lura mal-art min-naħa tal-Port il-Kbir u l-Belt Valletta. Xeni mill-isbaħ, ikoniċi, ta' gżiritna. Fejn l-esperjenza nnifisha li ttir m'hemm xejn. Però tajjeb li nirrikonoxxu wkoll id-drones illi llum saru jtuna esperjenzi viżwali permezz ta' filmati illi titpaxxa tħares lejhom. U grazzi għall-Maltin kollha li daħlu b'ruħhom u b'ġisimhom għal dan id-delizzju, u xi wħud anke qed jagħmluh b'mod professjonali, nistgħu ngawdu xenarji mill-isbaħ. bħalma kellna ċans nuru anke matul din l-ewwel sensiela ta' The Local Traveller, illi se tasal fi tmiemha illum, pero' fadal ħafna iżjed x'nagħmlu u x'nesperjenzaw flimkien. Sadanittant segwu l-YouTube channel tagħna għall-episodji kollha li wassalna sa issa. Nerġgħu lura magħkom għal sensiela oħra minn The Local Traveller